Mae yna shoot ffasiwn dillad tribal yn digwydd yn uned pump heddiw ac maen nhw wedi gofyn i fi gymryd rhan. Fi'n credu oedd y ffrog na yn ei gwisgo dau wedi creu tipyn o argraff. Ond, o e'n becso tyn bach achos maen nhw wedi gofyn i fi ddod â pot o baint gyda fi. Gawn ni weld. Y peth cyntaf oedd angen gwneud oedd y colir a'r gwallt, a'r steil tribal wrth gwrs. Beth yw bwriad heddi? Bwriad heddi, ni'n gwneud lliw tribal, um, felly mae lot o liwiau mewn dillad lliw tribal, mm -hmm. felly ni'n pwysleisio hyn drwy ddefnyddio paint. Drips yn eisiau fwyaf a um, handprints fydda tribal yn hyd y corff, a mae hwn mynd i gael ddefnyddio fel shots ychwanegol rhwng y bit byddwn ni'n ffilm yn y goedwig nos fori. Iawn. Ti wedi gwneud rhywbeth fel hyn o'r blaen? Do dwi 'di neud lot o shoots efo uned pump o blaen so dwi 'di arfer efo petha weird fel hyn rili. Odd o'n teimlo'n
neis fel ca'l y trigio lawr odd e'n oer.
Fel ma'r dydd yn mynd yn ei flaen mae mwy a mwy o lanast yn cael ei greu yn y stiwdio. Dwi'n falch mai nid fi sy'n gorfod llnau.
Nid gag cinio ma'r ma'r yym modela 'di cawod yn barod. O'n i myn' i neud Yym stwff gwallt ma' mynd i fflicio gwallt o gwmpas. Reit. Mynd efo cacawod arall a wedyn nôl ar set eto. Hwn yw'r climax heddi. Iawn. Ni myn' i ga'l super soakers ar ochor y stiwdio a jyst blastio paent ar y modele. Oes 'na lle i fi ca'l tro?
Be' o flan y super soakers?
Neu tu ôl y super soakers? Fi myn' i weld sut ti'n weld tu ôl. Rwy'n meddwl bod e'n saff i weud mai hwn yw'r peth mwyaf rhyfedd i fi wneud ar uned pump. Dyna ni, y diwrnod yn y stiwdio wedi dod i ben, ond fi'n edrych mlaen at nos fory, at fynd i'r goedwig 'na yn y tywyllwch. Ohh! Y ddoe oedden ni dan do, yn saff, mewn stiwdio, ond heddi, 'yn ni yn erbyn yr elfennau, mas tu fas, yma wrth ymyl Bethel ym Mharc Gelli Gyffwrdd!

Dyna beth oedd y shot greiddiol. Bydde fe ddim wedi gweithio. Na. Mae hi'n hyn, ni wedi bod yn tynnu lluniau llonydd, mae Iolo wedi bod yn tynnu lluniau o'r ddwy fodel, Branwen a Meidd. Mae'n ar fi'n gorffen, a wedyn ni'n mynd i arsydd i dwellu, fel bod ni'n cael y lluniau sydd yn symud, ond fi wedi cael job pwysig iawn, gwyliwch hwn. Yli cool. Oh, mae rhaid bod yn hyblyg yn y swydd yma, does? Sut mae'n mynd, John? Da iawn, dwi'n meddwl.
Ie? Yeah?
Be ti'n meddwl hyd yn hyn? Wel, da ni'n dechrau cael mwy o control ar y golau naturiol, mae dim yn dwy chi ni, so yeah. mae pethau'n dechrau edrych yn fel oedd o'n eisiau chi. So. Be sy'n digwydd Elis? Ti edrych fel bod ti'n poeni ti bach. Dwi reit fidgety ar hyn o bryd de, cos mae'n 20 munud un ar ddeg. Ac um, dyn ni dal, dwi wedi dechrau'r rhan fideo reit am eto. Yeah. Dyn ni dal ar y stills, mae hwn dyn ni'n ola ddo.
Mae fi'n teimlo bach yn euog achos fi'n mynd i adael nawr, hanner awr 'di na'r ddeg yw hi. Fi 'di gweld popeth fi isie gweld a fi yn dechre myn' yn oer ac yn wledig felly fi'n myn' i fynd. Gobeithio eith e'n iawn gyda nw tan tri o'r gloch bore fory. Nes mlaen yr uned pump, cewch weld y cyfan. Cofiwch wylio!